Менделеев таблицасын танып алу бик җиңел. Ул теләсә кайсы химия кабинетында гына эленеп тормый. Футболкаларда, кружкаларда, хәтта ванна чаршыларында да бар ул. Ләкин биоретик таблица чираттагы бер мода гына түгел. Ул кеше аңының дахилыгын исбатлаучы бер гаҗәеп үрнәк. Аны Тадж-Махал, Мона Лиза һәм туңдырма белән генә чагыштырып була. Ә аны уйлап тапкан Дмитрий Менделеев иң бөек галимнәр сафында. Ләкин ни өчен? Аның таблицасы нәрсәсе белән шулай үзенчәлекле? Билгеле булган барлык химик элементларның туу исемлеген төзү дә хикмәт? Юк. Исемлекләр төзеп кенә беркем дә бөек галимнәр арасына керә алмый. Өстәвенә, Менделеев мондый исемлек төзегән беренче галим булмаган. Бәлки эш аның охшаш сыйфатка ия элементларны берләштерүдәдер? Юк, монысын да алданрак эшләгәннәр. Соңалайса Менделеевның даһилыгы нәрсәдә соң? Периодик таблицаның 1870 еллар тирәсендә төзелгән иң әүвәлге вариантларының берсенә күз салыгыз. Анда сез элементларның бер таблицага җыйналган ике хәрефле тамгаларын күрәсез. Өченче багана, бишенче рәттә урнашкан шакмакка карагыз әле. Анда буш тамга тора. Шушы кечкенә генә бушлыкка Менделеевның бөтен даһилыгы сыйган. Бу бушлык, фәннең үзе инде. Аны калдырып, Дмитрий Иванович бик кыю фикер әйткән. Ул якынча болай дигән. Бу элемент әлегә ачыкланмаган. Шулай да мин аңа исем куша торыйм. Ул алюминийдан бер баскыч аста тора, шуңа күрә экоалюминий дип аталсын. Чөнки санскритта эко ул бер дигән сүз. Экоалюминий әлегә ачыкланмаган, шуңа күрә без аның турында берни дә белмибез кебек. Юк шул менә. Аның урнашуыннан карап барлык сыйфатларын да аңларга мөмкин. Беренчедән, экоалюминийның массасы 68 гә тигез. Бу водород массасыннан 68 тапкыр зуррак. Экоалюминий бүлмә җылылыгында металл рәвешендә булачак. Ул ялтырап торачак, җылылыкны яхшы үткәрәчәк. Аны пластинка итеп бастырырга да, чыбык итеп сузарга да булачак. Ләкин аның эрү ноктасы бик түбән булачак. Бик-бик түбән. Һәм тагын, экоалюминийның бер кубик сантиметры алты грамм авырлыкта булачак. Менделеев таблицадагы булмаган элементның күршеләренә карап, буш шакмактагы элементның сыйфатларын җентекләп тасвирлый алган. Аның күрә зәйтүннән берничә ел узгач, Поль Эмиль Лок де Буа-Ботран исемле бер француз руда кисәгендә яңа элемент таба һәм аны, Франциянең латынча исеме хөрмәтенә, галлий дип атый. Галлий таблицада алюминийдан бер баскыч түбәндәрәк. Бу шул ук экоалюминий. Ә Менделеевның фаразлары чынга аштымы соң? Галлийның атом массасы 69,72. Бер кубик сантиметрның авырлыгы 5,9 грамм. Бүлмә температурасында ул металл сыман, ләкин Цельсий буенча нибары 30 градуста ул җеби. Ул авызда да, кулда да эричәк. Менделеев галлий турында гына дөрес фараз ясамаган, ул чорында билгесез булган тагын берничә элементның сыйфатларын алдан әйткән. Скандий, германий, рениий турында күрәзә әйткән. Ул экам организ дип аталган элементны хәзер технеций дип йөртәләр. Технеций шулкадәр сирәк, аны 1937 елда циклотронда синтезлап кына таба алдылар. Бу Менделеевның фаразына 70 ел, ә аның үлеменә 30 ел тулганда гына булды. Менделеев Нобель премиясен дә ала алмыйча, 1907 елда вафат була. Ләкин ул күпкә зуррак хөрмәткә лаек була. 1955 елда америкалы галимнәр моңарчы билгесез бер элементның унҗиде атомын таба. Таблицада йөздә беренче номер белән йөргән элемент 1963 елдан Менделееви дип атала башлый. Нобель премиясен 800 дән артык кеше алган. Ләкин дөньяда унбиш кенә галим үз исемен йөрткән элемент белән мактана ала. Менделеевның периодик таблицасына икенче юлы караганда, мәктәптәме, университеттамы, яки чәй эчә торган кружкада буламы ул? Кем белә. Бәлки Менделеев үзе сезгә карап елмаер.